ribaga riaino botambe, aa nense eria enyia. Nabo Omonene atebire, naende otebire iga, Korwa omoyega bw'omotienyi omoyia goika omoyega bw'omotienyi omoyia, na korwa Esabato goika Esabato, abanto bonsi mbache gosasiima ase obosio bwane, abana ba Nyasae. ng'a abanto bonsi mbate gosasiima obosio bwane, aiga eternity, aiga is hereafter. Igo egetabu gia Isaya emerongo etano buna isano emo, 66 verse 22, buna ekoreng'ana igoro chiragenderere kobera ase obosio bwane, naboigo ne chinderia chiaino chiragenderere kobao amo nerieta riaino boigo. Nabo Omonene atebire, naende otebire iga, Ebibungo emerongo ebere na bitato, korwa omoyega bw'omotienyi omoyia goika omoyega bw'omotienyi omoyia, na korwa Esabato goika Esabato ende, abanto bonsi mbache gosasiima ase obosio bwane. Abana ba Nyasae, aya naro amanene kobua mono arabe, ekere kobua mono abanyabibe baranyare koba bagokoorerwa gochia inse. Ekero barasoke isiko mbarore emebere ekwete y'abanto abwo barasaretie korwa ase ende inche Omonene. Amakonda arabe akoria emebere yabo tagokwa nomoro omorero orabe okobasamba tokorima, abwo bakwete mbabe okogechia okobe ase okogechia okobe ase abanto bonsi. Abana ba Nyasae, ekero kobua mono igoro enyare koba gekoera, yaetire, na Nyasae oito akorire eng'ana engiya ntomenye ororo Esabato ase Esabato. Nyuma bari bande kobua mono twarenge amo nabarabwo ase amang'ana aya iga, Ngokwanera ere igoro y'Esabato eye iga togochi gwatora rero, na Ebibiri inki egototebia ase egetabu ki'Abaiberania? Naende ng'a Nyasae oito tari goonchoka, Igango toraigwe abana ba Nyasae ring'ana erimo eke Nyasae oito agototebia igoro y'obokoreri bwaye ere bweka omonyene, erinde torore ng'a mbwamate ki abwate anene amo na mwanyabanto ekero togenderere komenya ase obosio bw'ense. Getabu ki'Abaiberania abana ba Nyasae naisire gokenyora, naende inyegenete ng'a naye nore kobua mono ang'e mono, erinde tosange ase engencho y'obuya bw'omorembe o igoro. Abaiberania, ngokwanere kobua mono, buna emeremo ya Nyasae eragenderere koba aroro goika kare na kare, naende buna ere abegete rituko eri iga ri'Esabato rinyare koba rikoba aroro goika kare na kare. Naende iga agoteba iga, Abaiberania inye. Ekero togochia koriatora ng'a rituko ki, naye omanye ng'a aye kwarisikire, nomenyete buna Nyasae atagete, nosesenirie, nochenire, inye ekefungo kiaye abana ba Nyasae, igo kere ase ebibungo bitato. Naki intwe abatwaegenire nigo Torasoe ase ogotimoka okwe ogoteeba, Buna natianire ase endamwamu yane, tibagosoa ase ogotimoka kwane nonya ng'ake. Mbari mwaigwe ase egetabu gia Isaya emerongo etano na isano emo ng'a amakonda arabarine nomorero obasambire, erinde ekero abachenu bagochia gotimoka Esabato kare na kare, nonya nemeremo yaye yaerete korwa ase omochakano, ekero oborosio bw'ense bwabegetwe. Naki nigo atebete ase gete igoro ye rituko ria gatano na kabere. Rero nao togochia korigereria ase Ebibilia nki gokwana igoro rituko ri'Esabato rituko ria gatano na kabere. Nyasae nigo atimogete rituko ria gatano na kabere, agatiga emeremo yaye yonsi. Naende aiga nigo agoteba tibagosoa ase ogotimoka kwane nonya ng'ake. Gaki ase ayio ring'ana ndireo ng'a mbare abanto barache gosoa, abwo baranderetigwe amang'ana aya ritang'ani bakamocha gosoa ase engencho y'ogotaigwera kwabo. Naende obekire rituko getena nerina rieri, aya nigo akwanete goetera ase Daudi nyuma y'engaki entambe buna konya aikire korika na gokwana, Rero komoraigwe eriogi riaye timokogia chinkoro. Naki onye Yosua nabaete ogotimoka anga nyuma yaye, Nyasae nyuma yaye tare gokwana igoro ye rituko rinde. Ase igo ogotimoka gw'Esabato gwatigaire ase abanto ba Nyasae. Abana ba Nyasae abegenwa, ekero naki togokwanera ng'a Esabato eye iga, ituko ekiegwenta koba. Kera bande mbaganyererete mono sana. Rituko tokoroka Madaraka Day indi riarenge, nomanyete buna twaserekea. Monto takorionchora, monto tagonchoka ache korenta omokutano oye aikaranse ne president e uaddress kobua mono ense. Nonye na aba chief baito, aba sub chief, abanto tokoroka kobua mono county assembly, ekero bagosoma amang'ana mbare gosoma speech chiabo, igo bagosoma espeech ye president. Igo nkeri ng'a ekiagera president nero kobua mono toete chinguru ase engencho y'obokoreri. Ng'o ere toete obokoreri ase engencho ya igoro? Tata, Omwana, na Omoika Omochenu. Agwo omochakano oria arenge o ring'ana. Ring'ana eri iga riarenge amo na Nyasae. Ring'ana iga riarenge amo na Nyasae, naende nari Nyasae are bweka omonyene. Ime ase ring'ana ere noro riarenge obogima amo nogotooreka. Eyio negetabu kia Yohana eyemo eyemo abegeni ba Nyasae. Igo Reero nkorigereria tore ng'a inki Nyasae agokwana rituko ria gatana kabere indi riria eri iga, toigora ango ebuku. Igo ngochia gotumia ebuku y'Ekegusii, ntumie ebuku y'Egesongo chibasoni ibere. Echi kobua mono Ebibilia ege erikire na Bible Society of Kenya naende ekarikwa korwa ase ense engima. Abana ba Nyasae ntagete montegerere mono sana, Esabato eye iga kobua mono, Nyasae agokwana ng'a takonyara koba gakoyionchora na nyuma yaye Yoshua, gose Yeso takonyara koba gagokwana igoro eria rituko rinde rionchorwe nere ri'eye iga. Bono tominyoke bwango torigererie ase engencho ye chingaki nore ang'e abana ba Nyasae, ase egetabu gekobwatia notokogenda bono, Luka emerongo ebere na isato. Angochakire ekegusii, ing'iche eVersion ekorokwa King James Version, manye korwa ng'iche ebuku ekorokwa Good News Bible. Ebibilia nering'ana ria Nyasae riutirwe n'Omoika Omochenu. Ebibilia nigo kobua mono yatumigete abachenu ba Nyasae abegeni Nyasae akanyara koba gakobatumia, ekabekwa ase ewino na ase ekaratasi. Igo Ebibilia egoteeba iga ase egetabu gia Isaya, Eyio ere emerongo ebere na isato. Ng'aki Ebibilia egoteeba eye? Luka, Luka emerongo ebere na isato, nero bono egototogorera omogano etotebi kobua mono rituko ria gatana kabere ndiri ri'eriga, Jumamosi, Jumapili, Ichuma, Nabarierete chiira ng'a Esabato eye eragenderere mpaka ekero Yeso akorire emeremo yaye atirimbokire gocha iga iga. Bono ase egetabu ekio kia Luka emerongo ebere na isato, rero nari togwatera nse erinde toung'andiririe riga ebibungo biaye hamsini na sita. Igwa ngobuna Ebibilia egoteba abana ba Nyasae Luka emerongo ebere na isato, ebibungo biaye hamsini na sita. Tiga ngotorigererie torore ng'a which day of the week did the women keep after the crucifixion? Ekero Yeso anyare koba agagoitwa, ogotindekwa, abana ba Nyasae, abakungu aba iga ituko ki batimogete? Ehe, egetabu kia Luka, emerongo ebere na isato amusi na sita. Tiga ngotorigererie, kwanyorire atokogenda kobua mono taratibu abana ba Nyasaye. Amusi na sita egoteba iga. Bakairana bakaroisia amanukato nama, namaguta erimusu rigiya, ne rituko ri'esabato bagatimoka buna yachigetwe. Igo nkeri ng'a atokonyora ng'a ogotindekwa kwa Yeso onteto tochakere iga iga, ebibungo biaye emerongo etano, rora, narenge omonto orenge erieta riaye Yusuf, omonto w'Arimataya, omochie o Boyahudi, ere nomonto bw'ekegambero kiabo. Omonto omuya naende omoronge, ekero onye ase abanto mbare ororo abaya, na abande okonyora bataragenda ekanisa ya Yeso atagete abanto abaya, omonto oyo okonyora otaramanya Yeso nere omogeti omobere oye koenda gotindeka. Ere tanchete amang'ana abo, nonya nogokora kwabo, nigo aganyete oboruoti bwa Nyasae. Abanto mbaro abaya baganyete oboruoti bwa Nyasae. Omonto oyo agachiera Pilato, akamosaba aegwe omobere o Yeso. Abana ba Nyasae, ituko keri rabe, torigererie, akayoikia, akayoboyia egetambaa ki'egatani, akayobeka ase oboina bw'abaachetwe ase egetare ase omonto onde atana kobekwa. It was an empty clean a tomb. Nigo riarenge rituko ri'okwearigania, na Esabato egachaka gosoa. Abakungu abaachete amo nere korwa Galili nigo batunyanete korwa nyuma, bakarigereria oboina na buna omobere oye bwa- bwa- bwareganetigwe, bakairana bagatimoka rituko ri'Esabato. Naki kobua mono Ebibilia egokwana Preparation Day, Ekero tokogenda ase Good News Bible, tiga toigwe ng'a bono eh, rituko eri iga, abana ba Nyasae, ituko ki eri iga? Ase egetabu ekio egoteba Anene amang'ana akobwatia. Rituko eri iga, ituko ki? Eye yatebire ng'a preparation day, the seventh day. Lakini bono totaete toigwe ng'a abariki nki bagokwana igoro Anene ya rituko eri iga Omwana o Nyasae atimogete, igo yarengete Pario of Jesus Christ, Luka eh, emerongo ebere na isato ebunge em- hamsini na sita. Tochake bono. There was a man named Joseph from Arimathea.

Lakini abakuani, abanto barenge b'ekanisa, bakamobamba omotooria bw'ense. Hamsini na mbili. He went into the presence of Pilate and asked for the body of Jesus Christ. Omonto otarenge kende, abanto bakoba- bakogamba ring'ana, abanto babambire ring'ana ria Nyasae bakong'aina abanto n'Abakristo, lakini abanto b'eserekari, abanto abasomu, nabo bamanyete ekeene. Agasaba omobere oria. Hamsini na tatu. Then he took the body

It was Friday. Moigore Good News Bible, Ebibilia yateba ase e- e- ege- egetabu kia eh, Bibilia y'Ekegusii, igo riarenge rituko kobua mono tokoroka abana ba Nyasae ri'okwearigania. Egetabu tokoroka ah, eh, King James Version nere kanyiroka ng'a preparation. Bono omotego bategwa ire iga iga. It was Friday, and the Sabbath was about to begin. Abana ba Nyasae, onye tobwate chinguru chie ring'ana, boria omorandi w'amaswali ayo iga. It was on Friday, naende ntwegenete, ntobwate egento tokoroka Easter, Good Friday, ntobwate Easter Monday, ebinto ebiya, abaminto abachumapiri, abachumamosi, bakoimokia kobua mono ama Amauga aria amaya bagotengera ng'a Yeso nabegetwe ase oboina, it was Friday. Now the women who had followed Jesus from Galilee went with Joseph and saw the tomb. Abang'ina baria bakana na Yusufu bakanyara koba bakonena mpaka ase oboina, bakarora omobere o Yeso. Then they went home and prepared the spices and the perfume for the body. Bakaarigania kobwamwa nomobere o Yeso, erinde ogaikera oche goakwa amanukato amaya. On the Sabbath day they rested as the law commanded, rituko ria gatana kabere Esabato bagatimoka buna richiiko riarenge goteba. Togende bono ase eh, Luke eyio eyio, naende oigore Matai eyio eyio, oigore Mariko eyio eyio, oin- oigore Yohana eyio eyio. Matayo emerongo ebere na isano na isato, ekefungo ekemo mpaka ikomi, Mariko ikomi na isano emo, ekefungo ekemo mpaka ikomi, Yohana emerongo ebere, ekefungo ekemo mpaka ikomi. Bono iga noe goteba ng'a Esabato, rituko ria gatano na kabere, ritutuko ki'abana ba Nyasae. Mbiya ase abogete,

Bakogenda aroro mbanyora kobua mono omobere bw'Omwana o Nyasae. Amariko aye nkwayasoma buya abana ba Nyasae, ntagete mogende morigererie ekero togocha gochaka ng'a indie Esabato yarusetigwe kobua mono rituko ria gatano na kabere, ekairwa rituko ritang'ani ri'Echuma, ekairwa rituko ria Friday, mwerorere inwe mweka abanyene, Yeso ochenchetie, Nyasae ochenchetie. Genda mosome okobokigwa kwa Yeso, Mathayo emerongo ebere na isano na isato, eyemo mpaka ikomi, Mariko ikomi na isano emo, ekefungu ekemo mpaka bitano na bitato, Yohana emerongo ebere, ekefungu ekemo mpaka ikomi. Bono twasoma Luka yoka ya monyakuru oyo ateba ng'a mambia chuni, rituko ria Chumapili, rituko ritang'ani ri'echuma, bakagenda ase oboina, bakanyora rigena riarusigwe aroro. Anagogwakera Nyasae ng'a mbuya mono ase abaminto bagotimoka Jumapili, baria bagochengera kobua mono okoboka kwa Yeso, abana ba Nyasae, nonya nabagotimoka Esabato, onye nitwancha tochengere okoboka kwa Yeso buna Abajumapili bagokora, nigo twarenge konyora ng'a twaikire ang'e ase engencho y'oboruoti boria na kogokera ng'a Yeso nabogete, lakini tachi korusia Esabato. Tachia korusia rituko ria gatano na kabere. Abana ba Nyasae, igo ntagete bono kobarenta mbateebie iga, Rituko ria gatano na kabere, rituko ri'Esabato, omotego onyare koba gogotegorwa, twateebigwe ase baria mwanyorwa, Luka emerongo ebere na isato hamsini na sita, Chumapili mambia, rituko ritang'ani ri'Echumaa, Twairanire igoro, twanyorire abana ba Nyasae rituko ria gatano na ria Friday, nario riarenge rituko ri'okwarigania ase engencho y'Esabato. Bakagenda bagatimoka abana ba Nyasae. Goetera ase enchera enga buna eye iga, bono nkeri ng'a Yeso nyuma, omanyete Yeso iga aiboretwe, nkorenta tore ekero Yeso aiboretwe abana ba Nyasae, ekero Yeso kobua amo naiboire, Ere omonyene, nyuma y'amatuko aetire ase Luka ikomi, ebibungo ikomi, upon which day did Christ worship? Yes, ere omonyene. Abana ba Nyasae, ituko ki kobua mono atimogete? Kogenda onde bua ngake, bari mobwate amaswali, inwe genda ase preparation day, Friday, genda preparation day, Saturday, esabato, genda ase rituko ritang'ani ri'echuma, eh, Jumapili, ase Luka emerongo ebere na isato, ochakere ibungo hamsini. Aiga noborori, ng'a abare batanyare koba bagokwana noborori amo ne ring'ana buna rigoteba, ng'a oborabu mboranyare koba bokobabarera. Luka, inye ebibungo ikomi. Inki ngochia gokwanera iga iga? Naende rero ndabe omweng'e, ekiagera nigo nankoiraneria. Esabato nebororo ekero twachiire igoro twairanire ense aiga, eternity, naende nataka koiraneria, Nindi rituko ria gatano na kabere? Nindi Esabato? Narirariri tayari. Lakini korwa igaa bono, antaete tosome Luka inye ebibungo biaye ikomi. Yeso, ng'aki atebetie aborokigwa baye, Upon which did the Christ worship? Yeso ere rituko ki kobua mono anyarete koba gagotimoka? Luka, Kobua mono abana ba Nyasaye, nebwate amang'ana amaya inye ebibungo ikomi. Noro. Luka inye ebungo ikomi this Bible study chinguru chie ring'ana tintati gokwana inche bieka omonyene Bibilia egoteba ari ase eh, Revelation ari ase ebuku y'omoyo ari ase Bibilia oyo oramente oyo orarusie naruserigwe ensemo ya ase oboroti bwa kare na kare naye okomenta igoro y'ogochika gwa kane na ay'okorusia, gochia naende tiga nsome agwo ntarache ase egetabu kia Luka, onye kore omorandia bwe chibesa, kore omorandia bw'edini, otari omorandia kobw'amaro bw'omosaraba, igo buna Ebibilia egogotogonyera na gogotebia, Okomanoka emerongo ebere na ibere abana ba Nyasae, ebibungo bia ikomi na bitano na bibere. Omoika na omoriakari nigo bagoteba, Inchuo, Nere oyokoigwa tiga atebe, Inchuo! Na ere oyore nerang'o, tiga ache na anywe amache y'obogima, aborie amache y'obogima bosa, totari goakana kende. Inche nigo ngokurera kera omonto oyokoigwa amang'ana 'obobani bw'ebuku eye iga, Omonto onde bwensi karayamente Nyasae namomentere amaakwa ayarikire ase ebuku eye, na monto onde bwensi kararusie ensemo y'amang'ana y'obobani bw'ebuku eye, Nyasae narusie ensemo yaye ase omotori bw'obogima, na ase omochie oria omochenu ayarikire ase ebuku ere. Ere oyokorenta oborori obo. Nigo agoteeba, Inche ninche nchiche bwangamina, inche Omonene Yeso, obuya bw'Omonene Yeso bobe amo nainwe botambe, abana ba Nyasae. Igoro y'ogochika gwa kane totoka ng'a kwaremire, kwarusia rituko ria gatano na kabere, gwachia gotimoka rituko ritang'ani, kwarusia rituko ri'esaabogete, gochia koritimoka, twatebiwu ng'a rituko ria gatano na kabere ne rituko ri'Esabato Chumamosi. Rituko ri'esangeto akaba gagotindekwa Chumapili mambia, na riakoboka agatindekwa Chuma, Esabato bakanyara koba bagotimoka. Indi Yeso ere atimogete, Luka inye ebibungo ikomi. Abana ba Nyasae more amo nainche, inye ebibungo ikomi, aha. Biamo nase okoba amo nainche goteba iga, Luka inye ebibungo ikomi agoteba iga, tochakere kianda. Luka inye ebibungo ikomi tochakere kianda. Yeso akamoiraneria, nerikire, Mosasime Omonene Nyasae oo mbweka ere omonyene. Saitani akamoboria, goika Yerusalemu, akamoibera igoro ase egechuria igoro ase Hekalu, akamotebia, Onye kore Omwana o Nyasae, etugute gochia isiko. Aka agaika inse, ere nagochiikere abamalaika banyare koba bagokobwata, tonyare koba gokoba ase okogwa. Abana ba Nyasae, ase egetabu eke iga togende kumi na sita, ring'ana ndiraroro, rinene natagete gokwana iga abwo, Egoteba iga ase kumi na sita, fungu la kumi na sita, Yeso, okwangwa Nazareti, akagenda Nazareti aria ase arereretwe, na ase rituko ri'Esabato ase esinagogi yabo, buna engencho yaye yarenge, agatenena gosoma. Akaegwa ebuku y'omobani Isaya, nabo akaigora ebuku eyio akanyora ase arikire, Omoika bw'Omonene nigo ore igoro yane, ekiagera ong'akire amaguta koranderia abataka amang'ana amaya, ontomire koranderia abasibwa obosiborwa bwabo, na koa abare emeuko banyare korora naende, na gosibora abasionoire, na korandia omwaka bw'Omonene bwancheire. Igo Yeso twanyore ng'a nerituko ri'Esabato aimogetie ebibilia, naende akanyara koba gagosoa abana ba Nyasae ase okorandia. Yerusalemu. Ekiagera tekobwamwa n'Abaisraeli bakairwa ase erooro, na amang'ana agotoka ase Yeremia ikomi na isano na ibere, ebungo emerongo ebere nekemo. Bakairwa ase erooro ase engencho y'ogosaria Esabato. Na ekero bakoirwa ase erooro, ngosoma ande egotoka ase egetabu ki'amatayo emerongo ebere na enye ebungo emerongo ebere, Ase omwaka o 70 AD, Anni Domini, nyuma y'okoiborwa kwaye Yeso, toragenda ango ase egetabu kia Yeremia. Inki gekogera kobua mono Abaisraeli bairetwe ase obosomba? Rero mbwango ndakore ekenane gekweranire igoro y'Esabato, rituko ria gatano na kabere, rituko ki'abana ba Nyasae. Torigererie ango ase egetabu kia Yeremia. Tagete mogende amo nainche, ikomi na isano na ibere, 21. Moraroro chinguru chie ring'ana ikomi na isano na bibere 21 Ninche mbateebie abana ba Nyasae rwabate ng'a rituko ne rituko, ee, rituko ne rituko, lakini Ebibilia egoteba ng'a Esabato eyemo, ebatiso eyemo, okwegena okomo, omoika oyomo. Abana ba Nyasae, noche okumie inki kiagerete Esabato ekarusia rituko gatano na kabere ekero ntochi- eri rituko ritang'ani gose chuma. Bono tosome egekogera Abaisraeli kiagerete bakairwa ase obosomba ase ense ya Misiri, Yeremia kumi na saba, 21 nora aroro, abana ba Nyasae, iga ngotoigwe, yegoteba iga, Ebunga emerongo ebere nekemo, aya naro Omonene agoteba, Onye moganetie gotooria obogima bwaino, mwerende, timobaisa kobogoria egurube ende yonsi ase rituko ri'Esabato, gose koyesoyia ase ebiita bia Yerusalemu ase rituko erio. Abaisraeli bakairwa ase ense ya Misiri ase engencho y'ogosaria Esabato, ebungo emerongo ebere na bibere. Rituko ri'Esabato timobaisa gosoyia egurube ende yonsi korwa ase chinyomba chiaino na koyebogoria, gose timobaisa gokora emeremo ende yonsi, korende morende rituko ri'Esabato ribe richenu, buna nachiigete chisokoro chiaino. Korende barabwo nigo bangete tibaigwerete gose gotegerera, nigo barenge abanyabigoti bikong'u, ing'a tibabaasa koigwa ogwancha nomoroberio one. Naende Omonene nigo agoteeba iga, Monyigwere, Timorenta eguruba ende yonsi ase rituko ri'Esabato ase omochie, morende rituko ri'Esabato ribe richenu, na timokora emeremo ende yonsi ase rituko erio. Abana ba Nyasae, aya naro amang'ana natakanyare koa inkobateebia ase rituko ria reero, nkeri ng'a baria banyorwa Esabato, Chumapiri, ogotindekwa kwa Yeso, inchuma yarenge. Eyio nigo egotoka ase egetabu keria kia Luka emerongo ebere na isato gochakera hamsini. Erio korwa Preparation Day, ebuku yamo egototebia ng'a rigo riange rituko ria Ichuma, rituko ri'Esabato, rituko ria Chumamosi, rituko ria gatana kabere, bagatimoka, Chumapili mambia, rituko ritang'ani ri'Echuma, abang'ina baria ekero bagenda ase oboina bagasoka mbanyore Omwana o Nyasae gatindekire amo namakweri. Goetera ase enchera enga buna eye iga, Yeso akamanya kobatebia iga,

Mwaka sabini, ekero kobua mono emeremo e bono Yerusalemu egochia gotagorwa, emerongo ebere na inye, ebibungo biaye ikomi. Naki Ebibilia egoteba, Abana ba Nyasae, igwa! Na ekero ekio abanto abange inabaegwe korwa ase okwegena kwabo, Emerongo ebere kobua mono, ebunga emerongo ebere, ebunga emerongo, emerongo ebere nanye ebunga emerongo ebere. Igwango buna Ebiblia egoteba abana ba Nyasae, korende saba ng'a ogotama kwaino tikoba ekero ki'obokendu, gose ase rituko ri'Esabato, Ekiagera agwo nebe emechando emenene etana koba korwa ase omochakano bw'ense goika bono, gose koba bo naende nonya ng'ake. Aiga nengaki Yerusalemu yarenge gochia gosarigwa. Akabatebia, Ing'o ogotama kwaino, morende enkoba rituko ri'Esabato, ekiagera emechando emenene gochia koba ere? Erio abwo Abarumi bagacha bagaita abanto, abanto bagaitwa egekone, mwaka sabini AD. Abana ba Nyasae goetera ase enchera enga buna eye iga, nataka koba enyori ng'a nairane riswa ri'ene obose, onde obwate iswari rinde, ase egetabu kia Luka emerongo ebere na isato, efungu hamsini mpaka hamsini na sita. Bono yechokire ng'a Preparation Day nigo riarenge rituko ria chuma. Rituko ri'ogotimoka, rituko ria gatano na kabere, rituko ri'okoboka kwa Yeso, rituko ritang'ani kobua mono ri'echuma abana ba Nyasae. Igo nkeri ng'a aya twagasomire onsi, bono ninche mbarentere ng'a ing'aki Esabato eye ebwenerete gotimokwa, imanye kobarentera ing'oonchorete Esabato, naende inki kiabete. Omonene oito abasesenie, nkobateebia ng'a rituko eria ria gatano, rituko ria kane, igo rire ase ogotosesenia, ase ogotochena, Onye kobua mono kwariremire, abana ba Nyasae, toboria omorandi oo aye bori inki Ebibilia egoteba, moiranere Omonene, buna kobua mono aranyare koba gagotosesenia, atochene naende atobeke ase engencho ye ratiba yabo aragende igoro, ekiagera ase abatonto timoka aroro kare na kare. Nyasae oito abasesenie, ase erieta ria Yeso oyore Omotooria oito. Amina. Onde obwate riswari, abana ba Nyasae, namba yane nere eyio ntarasaba, 0710 711 471 eria ekorokwa Airtel 0734489523 Mong'ina ore nomogaka monyare kwama ogosoka koboria amaswali abana baito abaiseke amo nabamura bono nkeri ng'a abaratimoke ase esabato eye iga naende mbachi gotimoka ekero kobua mono ense enyia egochi gocha nsa iga ase toramenye kare na kare ase amakweri atabe ngosaba tore abana ba Nyasaye omonene mbuya mono. Amachiiko ao ikomi iga aroro kare na kare, naende arigetwe nekiara kiao. Reero twakwaniire richiiko ria kane buna twarue korwa ritang'ani, nario riakoora obwamate bwaito amo naye, ing'a nechinkoro chiaito na ebirengererio biaito togwancha Omonene oito ore igoro. Ase egetabu eke iga rero gwatotebirie ing'a kobua mono rituko ri'Esabato ndiriri, rituko ria gatana kabere. Omonene oito gwatotebirie ng'a onde tatoka kobua mono otanyare komanya amang'ana aya iga. Twangosaba ng'a Esabato yaito osesenie tochene, naende Omonene tokore ekero ogwancha kwao, erinde ekero ogocha tonyore ogotimoka gwatwaregania kare na kare. Abakwereire, abarwareire Omonene onyare kobagoka obaremia, Goetani mono ring'ana eri iga ekero toraigwere, na rirabe okogwena gwaito, atwasabire ase erieta ria Yeso oyore Omotoori oito. Amina. Mana nabasesenie.